Youtube Mirasym kanaly.
Ilkinji şu Abdyllany goýup kürsüň üstünde Abdyllany goýup menem atalyk diýende Keýmiri çagyrypdyr. Keýmir gelsin maňa hat iberipdir diýer. Gelsin-de maňa biraz janpenakär getirip bersin. Birem seýis getirip bersin diýipdir diýer. Onsoň habar barypdyr Keýmire. Onsoň seýis diýilýäne Geçili diýip bir seýis bar eken şo wagt. Nedurguly Abyberdiň Hany bolýarka, at çapyşdyrýar ekenler we şol geçil diýilýäniň seý, seýsiň aty mydama ozýar eken. Onsoň şu geçilini maňa seýs edip, o zamanda at-da, hemme zat ýörýän at. Şu gaty geň zat, towşy bar-a at. Ynha, kitaplarda okaýan bolup-a, ynha, Balhdan Ispyhana gitdi. Ohowa samolýot oňa bir näçe günde barýa diýen ýalylaý oňa. Hamana diýseň ony bir öýlän öýleden soň barýan ýalyla. Ynha pylan ýerden ugrap Hywa gitdi. O näçe günde barylýan ýoly bir ýarym günde geçýän ýalyla bulaň pikirçe. Şu at diýilýän zat hiç zat bilen deňelmeýän zatda. Soňam seýsi bolsa şu ahalteke aty her günde ýüz kilometr ýol geçip bilýädi. Her günde yzygider ýüz kilometr ýol geçip dur. Şu iýmini berseň, ine, beýleki bara şahyrlaryň goşgusynda bardyr, Alamana ýaby, ýaryşa eşek, toýa münüp barmak sygyra ýaraşmaz. Alamana ýaby münüp gitdigiň, ogluň münüp giden bolsa diýe, gelmäkä patasyny alaý diýe. Ýaby münüp giden bolsa. Ýaby iş maly. Ýaby iş maly. Ine, seret näme diýýär Magtymguly, At aýdar aslym zordur, üstüme münen ärdir. Munça gymmatym bardyr daglarda daş içinde. Indi aty gepletýär. Ýazyny gepledýändigiň. Ýazy aýdar men bende, näme, gende, üstüme minenem bir bende, azabym kändir günde janym jebir içinde diýýär. Ikisine gör, Magtymguly mundan iki ýüz elli ýyl öň aýdan zatlaryny görýäňmi ýa. Indi şu ýazy minip gitseň diýýär, urşa minip gitseň diýýär ýazy. Iki at bir-birine uruş ne gylyçly topylyp gelýär-ä. Iki at şeýle bir-birine gelýär weli ýaw bolsa diýýär, golaýlaýar weli gorkusyna yzyna serpýär diýýär. Üstündäki adam ýykylýar welin, ony ýöne kellesini çapaýmaly bolýar diýýär. At diýilýän, ahalteke-de diýilýän, naýza, gylyç diýileni ýaly. Ol atyň kellesi ýaly-ow pylanyň ýüregi diýendirler. Atyň ýüregi ýaly. Şoň gaýdýan zady ýok. At diýmek, gylyç, naýza, zat diýmek. Uruş ýaragy-da ol, diňe uruş ýaragy. Hiç zatdan üstündäki adam gorkmasa, on metr gaýadan bök diýseňem bökýär. Men gözümizi açypdyrys, gapymyz ahalteke atly boldy-da, kakam awçy boldy-da, üç sany tasy bar, aty bar. Şo atyň hiç zatdan doňuzy sis diýseňem sisýär-de. Meýdana doňuz çyksa ýeke gapat, şu döşi bilen süsüp omman aşyryp goýberýär-de şony. Oň hiç gorkjak many ýok, ýogsam ýeke gapyny yzyna öwrülip, oň dişi bar-a. Şu näder diýjek many ýok-da, hiç, atyň Hudaý saklasyn ol ýeri. Biz-ä näme ony urşa münüp göremzak bolýanky, doňuzdan hemme zat gorkýar-a. Ýeke gapandan ol göni süzüp agdaryp goýberýär daş ol. At diýilýän zat şu ahalteke diýilýän uruş ýaragy-da ýöne, uruş ýaragy. Şoň üçin seýis gerek diýipdir oňa. Onnoň şu geçili, şu wagt Akdaşaýak obada geçili tiresi bar. Teýmir serdaryň nesilleri şu atly aşaýakda ýaşaýar. Şu geçililerem şu wagt ýaşap otyr, men gatnaşýan şoň oglanlary bilen. Şu tire ýaşap otyr. Onnoň şu bolýa geçilini äkideýin diýipdir diýýä. Teýmiriň öz tanşy adamsy eken. Indi muňa jan penakar gerek diýýädi. Indi jan penakar gerek bolup kim äkitmeli muňa? Birinji bilen-ä ol pars dilini bilýän adam bolmaly. Ondan Tokgullardan Tokgullaň tiresinden Dostmämmet agaň Gelen diýip bir ogly bar eken, şuny salgy beripdirler. Bir on sekizmi, on dokuz ýaşyndaky oglan ekeni. Şu oglany äkidi bilseň, nedirem gorajak şu, öz janynam gorajak diýip aýdypdyrlar Keýmir serdara. Onsoň barypdyr ýaňky Dostmämmet agaň ýanyna-da, Şuňňaly Dosmämmet aga şuňňaly ruh nemäm bar, gerek boldy şu ogluň diýip, waý han saňa gerek bolsa, watana gerek bolsa, hiç gürrüň ýok, äkit diýipdir diýip. Ikisinem muny alyp gidipdir, indi getir diýipdir-de, Nedirguly, ertipdir welin, geçilini görüp tanapdyr diýýär, şundan başga adam getiren bolsaň, Razy bolmazdym. Boldy maňa diýipdir. Indi geleni, ine, bu oglanam saňa jan penakär bolýar diýipdir wellä. Şo taýda diýýär, Keýmire, şulara janyma ynanamok. Şoň üçin jan penakär soraýan senden diýýär. Görüň tapýan zadyňy. Indi zora tutup geçenini bilýär diýýär-de özüniň. Onsoň şulara men janyma ynanamok. Şuň üçin jan penakär gerek maňa diýipdir wellä. Ýaňky geleni şo oglan-a seň gorap bilýär diýipdir diýýär. Gaýbir ýaş oglan näbir çepiksem däl weli ýaş oglandygy bildirip dur diýýärdi. Şu zalym diýýär bir ala gözi bar bir eýmenç diýýär şu ýaňky o gepini sorap gep alşanakda şu içini diňleýär diýýärdi çiňerilip diýip. Ýaňka ol dur muny içini diňlejek bolup oturma şu gepläp däl duýup goraýar seni gatar kaýyn bol gorar seni şu diýipdir diýýär. Aý seni getirensoň ynanýan bolýar diýipdir diýip. Onsoň ertesi diýýär Ýaňky Nedir kürsüň üstünde otyrmyşyn we ertesi Hindistandan, Pakistandan dört sanaky diýä ilçi gelip diýä muň patyşalygyny gutlaýamyşynlar diýä. Ýanynda terjimeçiler bar diýä, o terjime oňe diýä, ol oňe diýä. Nedire gelýänçä bir giden terjime bolup diýä, bul kyn diýä-de şeýdip gutlamaga gelipdirler welin, ýaňky diýä gelen diýilýänem eli ýalaňaç gylyçly arkasyna şeýtdirip durmuşyn daň kürsüň ar indi jan penakäri gös göni. Arkasynda durun şeýdip welin, muňa bir dört tanak diýýär toty guş getirip beripdirler diýýär. Bu hem kapasaň içinde däl-de erkin guşlar diýýär. Her gaýsy şuňňar bir zadyň üstünde otyrmyş bular ýaňky. Dört sany guşlar yzly-yzyna bir ýerde otyrlar diýýär bir zadyň üstünde. Otyrlar şu patyşaň köşgüni bezeýän Ulurak totuşlar diýýär, ullaka totuşlar weli, birden diýýär, bular jakyr-jakyr-jakyr edişip başlapdyr, totuşlar diýýär. Başlapdyr we gepi unaşdyranak diýýär-de, sesleri hem gaty diýýär. Onsoň ýaňky ilçiler terjime edip duran adamlar durupdyr diýýär, bularyň sesini eşitdirmänsoň. Durupdyrlar weli, birsalymdan ýaňky totuşlar sesini goýupdyr diýýär. Bular gürleşip başlapdyr weli, ýene bu totuguşlar bir zatdan tebil tapypdyrlar-da, ýene-de jakyr-jakyr edip başlapdyrlar diýýär-de. Ýaňky gelen diýýär, Şu bir ädim ädip diýýär, bir gyljyny aýlady weli, her gaýsynyň arasy bir metr diýýär-de totuguş. Şu dördüsiniň hem kellesini kakaýypdyr diýýär-de, bir gezek gyljy aýlanda diýýär. Soň birine ýetmäkä uçmala guşag. Iň soňky duranam diýýä, uçup ýetişmändir, dördünjiňem kellesini kakypdyr diýýädi. Şuny gylyç ulanmaga ökde adam geň görüpdir diýýä. Baý, biz zor oglan eken diýip diýýä. Monça bolupdyr diýýädi. Ýaňky ilçileň biri diýýä, Muny nätdiň diýipdir diýýä, sowgat getirilip berlen totuguşlam pysyrdaşyp kellesi bir ýerde ýatyr, özleri bir. Patyşaň hiç zat ünsüni sowmaly däldir diýipdir diýýä. Bir nedir dersine sögülmän oturan bolupdyr diýýärler, monça bolup diý. Indi ertir diýýä, bu ilçileri ugratmalymyşyn diýýä-de. Patyşa ugradan agam eken, şo wagta çenli weli diýýä, nedir täzeräk geçenseň diýýä, ýaňka guwanyp, özem diýýä bir gyzyldan zat dakynmany gowy görýär eken diýýä. Şu gyzyl, brilliant, altyn, kümüş zatlary gowy görüp diýýä, kellesinde bir Bu geýýän nemesi bar eken-de, täç geýýär eken, egninde donuny ýa gyzyllany ýa durşuna. Şuny geýip, atly, ýaňky ilçileri ugratmaga diýip çykypdyr. O wagta çenli diýýär, patyşa ilçini hiçem ugratmaýar eken. Diýýär, nedir, şu täze geçeninem garaşalym, ugratmaga çykypdyr weli, bir garga diýýär, sydyrdyp üstünden geçip dur diýýär-de, şu garga, ala garga diýilýär, esasy ala hekge, gyzyl görse, hiç aýrylyp bilenok diýýär. Ine, şu wagt gelin-gyz dagy öýde elini ýuwjak diýip, daşarda el ýuwulýandan şu ýüzügini çykaryp goýan bolup, ýadyndan çykaryp gitdigi garga ýaly-a gördük alyp gitýär diýip. Ondan o goňşym ogurlapdyr, palça baryp, üç öý beläňdäki goňşyň alypdyr diýip, masgara edip ýör-dä barsyn şeýdip. Şuny nädip durjakmy, ine, şu wagt ertekilerde eşitýänsiňiz, bir ummasyz kän gyzyly ýylan saklap dur ekeni. A ýylany alyp ony söwda gidýämo, bazara gitýämo, şoň mährinden sypyp bilenak diýýä. Gyzylyň mährinden sypanak ýylan. Ýöne şoň mähri üçin doňup, gorap saklap otyr ýerde. Saklap dur. Şo gyzylyň mähri ýaňky a-a gargany özüne bendi edip ýa üstünden şeýdip geçip aýlanyp dur, ýaňky gelen peýkam bile diýýä uçup barýan gargany atyp, pataladyp öňüne gaçyrypdyr diýýä. Peýkam bile atyp diýýär. Eý, bu ýaman kök bolupdyr diýýär muňa. Boldy diýip diýýär. Mes, mes bolup şeýdipdir-de diýýär. Eý, bu şeýdip geziberipdir bi. Onsoň soňabaka hap bir hili pikir üýtgäp başlandan gorkusyna diýýän Keýmir bir gezek barypdyr-da oňa sen diýipdir indi näçe ýyl boldy seň şa bolanyňa? Bi gelen-ä öýlenmedik oglan-a bi. Muny bir öýüşik etsinler kakasy-ejesi. Bi Geçiliňem ogullary ýetişdi. Bulam bir çagalaryny öýermeli. Bulary sen maňa beräý. Indi sen aýagyň ýer tutdy. Sen seýsem tapýaň. Jan penakäriňem bar. Sen buny ber diýipdir weli. Bolýa, men gaty razy diýipdir diýýär. Sag bol. Bu öýlenmedik oglanmydy bi? Hawa. Şu öň ýandan diýýär, Dubaýyň Halyfynyň gyzyny alyp gaýdypdyrlarmyş şindi. Bir owadan gyz, taýsyz gyz diýip getiripdir. Getiriberiň şo gyzy diýipdir diýýär, getirilen gyzy. Getiripdir-de gelene, Hany sen molla nika gyýyp ber şu ikisine diýipdir. Ýaňky Dubaýyň geti, nemesiniň, halyfynyň gyzy bilen gelene nika gyýyp beripdirler diýýär. Onsoň muny alyp gaýdypdyr indi bärik. Ýurduna gelipdir ol gelip ýaňky dubaýly gyzyň bir çagasy bolupdyr muňa. Ogly bolupdyr welin biziňkiler bir zada dakypdyrlar welin o gyz patyşaň gyzy Japana diýip at goýupdyr oňa. Japana diýip ýaňy gelenmi şo özünden bolan çaga Geleniň kakasam gelen şoňa Japana diýip at goýupdyr. Welin, Japana diýmek dilewar diýmek, suhangöý diýmegi aňladýar eken. Soňundan şu kakamyň ýanyna Tejeniň komsomol kolhozyndan öň häzir zähmet öýdýän, Lenin ordenli SSR-iň Zähmet gahrymany Japana diýip bir adam kakamyň ýanyna gelýärdi. Kakam bir köp bilýän adam-da. Şuň ýany gürrüň diňlemäge gelýärdi. Ol ady Japana-da. Onda oň Japanadygyny bildim-de kelläme geldi, bi, bir nazarkerde adamdy şo Japana-da. Bi medalynam, ordeninem dakynyp, serhetçiler daglar çes berip durdy görse. Hem gahryman, hem Lennordeni bar-da. Şeýdip gelýär, bir gyrmyzdonly. Aýagy dagam çokaýly. Şeýdip, kakamyň ýanyna gelip, gürrüň edişip gidýärdi, köne gürrüňler edip gitýärdi weli. Onuň ol adamy indi gözläp tapdym onnoň, öýlerine bardym. Muňam tiresi tokly. Şoň atdakylan eken-dä o japana. Bäşinjimi, altynjy arkazy. Göräýem, hakykat bir ýerden çykýa-da, ýüze çykýa.